il-ħlas tal-pulizija trid tagħmlu s-soċjetà tal-banda jew il-kumitat tal-festi esterni. Mhux vera. Wieġbuli għal din.
Mhux vera.
Ok, mhux vera.
Mela, sinjur temmek nirringrazzjak Mario. Wara x'qed tgħid bil-konsegwenzi li qed tgħid. Mhux vera. Qed insaqsik. Le le.
Għax hawn

Tista' tgħidilna aħna l-festiżżal li għadna nibdew kull minn 10 snin u 15-il sena u 20 sena, rajt, sa nagħmlu b'dak id-dokument? Ok, nirringrazzjak.
Nżidu l-affarijiet tagħna.
Nirringrazzjak, Sinjur. Issa, tintervjeni, għan iħduhom malajr. Nixtieq nirrispondi lil Dun Toledo li l-ewwel dar fuq il-pubbliku hawnhekk u qallhom Jekk tmorru l-knisja, jiena mmur il-quddies Dun Toledo, din hi l-atteġġjament li trid man-nies biex tiġbidhom lejn il-knisja? Jiena mmur il-quddies. Xi ħaġa oħra, jiena ġej. Jiena ġej minn Ħal Balzan, mill-Gazin San Gabriel, aħna fil-festa hawnhekk hawn il-ħabib tiegħi ma' tal-Gazin l-ieħor. Niħtlu għand xulxin, bil-banda b'kollox nibqgħu deħlin il-Gazin indoqqu għandhom. Issa fid-dokument jgħidlek, Ibqa' dejjem quddiem il-gażin l-ieħor. Aħna x'nagħmlu? Dik hi r-reliġjon li trid? Jiena meta jkolli xi ngħid ma' xi ħadd ieħor il-Knisja tgħidlek irranġa miegħu, mhux ibqa' dejjem quddiemu. Issa xi ħaġa oħra tal-aħħar, għaliex in-nies tal-kleru ma jieħdux sehem fl-attivitajiet ta' barra jekk aħna rridu n-nies ta' barra jeħtlu ġewwa? Għaliex ta' barra ma tarhomx? Il-qassis ma taraħx mal-marċ għaliex? Grazzi. Donna Anton kontu taraw, ġini doq u kol. Għajdinna, t-rispondi, eko. Mela, mela, mela, titti komment, mela, komment. Jġifiri, saret kritika li kollox f'borma wahda. U saret kritika li diskriminatorju. Jo wahda, jo l-oħra. Jġifiri, dwar il-ħruċ minn niċċa, mhux kastig ta' ħadd, imma għamilniha funzjoni liturġika u paraliturġika, mhux kastig, biex nagħtu s-sens mhux ta' l-istatwa imma ta' dak li tirrappreżenta l-istatwa. U mhix diskriminatorja għax mhux kastig, jew diskriminatorja jew kulħadd xorta, jiġifieri. Mela, ehm, mela, għanna nis, issa għodu paċenza dawk li ftemna li jitkellmu għajdinna fade. Eh, Tiżidux iktar nis, ma nistawx, komplu. Jiena għan nitkellem bħala kappillan li m'għandix festa b'mod tradizzjonali. Festa ssir, niċċelebraw il-festa tal-patrun, però mhux b'mod tradizzjonali kif qegħdin insemmu hawnhekk, però nixtieq ngħid. Inti minnu l-patrun tiegħek?
San Ġorġ Preka, swatar. Eh, jien nixtieq ngħid ħaġa, jien għal-festi nħobbhom. Il-festi nħobbhom, kont il-ħamrun, ħabbejt il-fest hemmhekk. U dak, ma dak li qegħdin ngħidu aħna, u qed ngħid ġvi fissem anke l-kapillan li għandhom il-festi, ġvi titkellem fissem u għax nasban nista la m'għandix festa. Il-kappilani mhux veru ma jħobbux il-festi, il-kappilani jħobbu l-festi. Aħna rridu li l-festi jsiru kif għandhom isiru, li jkunu festi reliġjużi, festi insara, b'dak kollu li hu marbut magħhom. Anke t-tradizzjoni hija sabiħa, sakemm m'hemmx l-eżaġerazzjoni. Jiġifieri bl-ebda mod, nixtieq nagħmilha ċara, bl-ebda mod il-kappilani ma toħduhiex li aħna kontra, assolutament mhux il-każ. Aħna kontra l-eċċessi kontra dawk l-affarijiet li jmorru kontra l-ispirtu nisrani. Il-bqija inħobbuhom bħalma tħobbuhom intkom ilkoll li qegħdin hawnhekk. Grazzi ħafna Pater.
Mela, Sinjur, Sinjur u Gospi, ej, għajdin. Il-biża' il-biża' ta' laqda tiegħi li kollha kappillan bħalek għax hija tikkontrolla eh, il-membri kollha. Issa aħna nixtiequ ngħidu eh, mis-sistema li nsejt tikteb f'dak id-dokument huwa li inti ħadd fuq sistema ta' rikors Kif tħaddem is-sistema ta' l-opri interni ta' ġewwa li l-artisti tagħmilhom il-ħajja diffiċli għax tibda tinsibilhom it-tent u fit fil-dak tagħhom. U ħaġa oħra, wara li tajtu l-kedet lil dawk id-dilettanti li kienu jarmaw fil-knisja fuq ġewwa u dawn ħarġu barra u bdew jagħmlu l-armar tagħhom u s-swali u jżejnu s-swali tagħhom fil-gażini, intom Għax naqsukom il-finanzi, issa qed taraw kif ħatrażnuna.
Ok. Eh? Is-sinjura ha? Eh?
Jena nixtieq li ngħid żewġ punti żgħar. Waħda, fuq li qalu lek tal-imġar Don Anton, għadek ma oġibx. U tippruvax tiġġustifika. Mela ma weġibx, mela. Le, ma ġu ma weġibx. Eh. Tippruvax tiġġustifika dak illi mhuwiex ġustifikabbli. Hawn min m'għandux flus u jixtieq jerfa' fil-vari, min jirita, min jirkanta. Dak m'għandux jaqsam. Trid tibda kollox, trid tibda kollox from scratch kollox from Le, ma min jirrita u koll mux taħalli ċans il-fqar biex Jena personalment naħseb illi trid tibda kollox from scratch. Eh, Għax minn Min, kulħadd għandu dritt li jerfa' f'vara. Kulħadd, dik waħda għandna nbertuh fuq l-armar. Jiġifieri nġibu 'l kulħadd f'borma waħda. Oħroġ!
Le, żomm, żomm naqra, żomm naqra. It-tieni, it-tieni.
It-tieni, kompli. Nġibu kulħadd f'borma waħda. Ġo. Fil-każ imur jgħidu l-kappillan. Ġo, issa jkollok ċans tikkonkludi. Għaj, it-tieni. Però l-aħħar punt, u punt fuq l-armar tajjeb, fuq l-armar inti qed. illi fejn wara l-2013 ħa jsir dak l-armar, dak l-armar għandu jsir armar illi huwa tassew meħtieġ. Għedt ukoll illi dik il-kelma tassew meħtieġ se toħloq mekkaniżmu għaliha. Jiena kont nippretendi illi fid-dokument dan il-mekkaniżmu kellu jissemma. Mhux issa ħa joħroġ id-dokument finali u mbagħad il-mekkaniżmu li qed tgħid inti joħroġ fid-dokument finali, għax jiena l-Kurja naħseb nafx tagħmel. Il-Kurja se tagħmel ħa toħroġ il-mekkaniżmu li qed tgħid inti fid-dokument finali. u mbagħad mhux se ngħidlek imur individwu ta', imur każin, u jgħidlek Don Antonio jgħidlek jiena nista' nagħmel sett pavalluni f'di triq? Issa l-armar kulħadd jaf, l-armar huwa orrejt u mhux daqshekk essenzjali imma huwa importanti u inti ħa tgħidlu le, dik waħda u t-tieni nies qed titolbu il-polza qed titolbu l-insurance biex ikollkom kopja tal-insurance tajjeb. Jiena ma nafx imma jien jekk jekk jekk M'hemmx hekk, m'hemmx hekk.
Mela xek, għed li xek, għed li xek, għed li xek. Li jem huwa li min għandu l-armar jagħmel polza tal-insurance tiegħu. Mhux li jagħtina bordieri, mhux kull min ifettillu jagħmel l-armar jitfaħħa fuq il-polza tal-insurance

Hemm żewġ affarijiet, il-festi għandhom jevolvu b'mod naturali u jidher li hawn għatx ħafna li kulħadd ikun partiċipant attiv fihom. Hemm ħaġa li ngħidulha illum il-ġurnata diċentrillizzazzjoni. Illum is-soċjetà kollha miexja fuq dak il-punt. Hawnhekk għandna dokument li qiegħed jimxi bil-maqlub tat-trend li miexja s-soċjetà mhux biss Maltija imma kull soċjetà li hawn fl-Ewropa u pajjiżi oħrajn. Allura jiena se nipprova b'mod personali nelenka miżuri ta' struttura ta' kif jistgħu jimxu biex kulħadd id f'id Vera, insaħħu l-festi flimkien. Mhux nirrestawrawhom, insaħħu l-festi flimkien. L-ewwel ħaġa qabel xejn jiena nassumi l-awtorità ċivili qiegħed tagħmel il-forza tal-bon ordni l-pulizija jiġifieri qiegħda żżomm il-ħarsa tal-żamma tal-imġieba, tal-korteżija, tar-regoli tan-nar, eċċetera, uniformi mal-pajjiż kollu. Għax hemm diskrepanzi. F'kull lokalità jien nara li hemm tliet benarji. Wieħed f'kull lokalità, jiġifieri at micro level, ieħor fuq skala nazzjonali u ieħor fuq bord ħafna iktar ikbar minn hekk. U se ngħid x'inhuma l-idejat. Fuq f'kull lokalità, f'kull lokalità, kull lokalità għandha l-karatteristiċi tagħha, għandha l-irqaqat tagħha u hawnhekk ġew żvelati. Allura li għandu jiġri, għandu jkun hemm żewġ bordijiet fejn ikun hemm wieħed li għandu x'jaqsam mal-festa interna u l-purċissjoni u l-ieħor fuq il-festa esterna. In-nies interessati fihom huma differenti. Għandu jkun hemm chairman li huma indipendenti. Daw bejniethom kemm jista' jkun għandhom jsolvu l-intriċċi li jeżistu f'dik il-komunità. Jekk ma jaslux għandu jkun hemm pjan serju fejn daw jistgħu jirreferu 'l ħaddieħor. Fuq skala nazzjonali, għall-festi ta' barra, jeżistu tliet għaq- sa- jistgħu jeżistu tliet għaqdiet, dawk tal-baned, dawk tan-nar u dawk tal- ta- tal-armar. Tal-armar. Allura, jekk dawn jieħdu l-auto-regulation bis-serjetà f'idejhom, xi ħaġa li Google qiegħed iħajjar imma mhix miktuba f'dik il- f'dak id-dokument,